untuk mengisi Ramadan lawan amal ibadah baik nang fardu ataupun nang sunnah. Amin. Hari ini rancananya ulun handak mamasaki mie. Nah, tiba-tiba haja ulun kaingatan lawan kabiasaan masyarakat kita nang rancak jadi sasambatan urang. Napa itu? Makan nasi, lauknya mie. Karbu lawan karbu. Prutiinnya mana? ujar. Jauh banar lawan nang ngarannya ampat sihat lima sampurna. Sabujurannya urang makan mie lawan nasi itu apakah karena buhannya itu hubi makan mie lawan nasi atau marga kadada beisi pilihan lain gasan mangawani nasi nang dimakan. Sualnya kadang sabungkus mie dibagi-bagi gasan saparanakan. Asal kanyang ha. Kada kawa mangganang nang ngarannya gigi sampurna. Nang panting parut kanyang wan kakanakan kada cariwit. Jadi himbawan untuk mahidangakan gigi sampurna tapaksa kada tahirani. Marga haraga gigi sampurna kada biasa badamai lawan isi ipuk bubuhannya. Bubuhannya jua tapaksa hidup jadi urang miskin. Siapa ada urang kada handak sugih? Cuba kita tanyakan lawan manusia. Kabanyakan kada manulak pang amun ditakdirakan sugih. Karena bagi kabanyakan manusia, kasugihan adalah hal nang harus diparjuangakan dalam hidup ini. Biasa ulun mambaca ngaran-ngaran urang tasugih di Indonesia. Namun, pada saat nang sama, ulun asa ganting paparutan pas mambaca jua jumlah panduduk miskin di Indonesia par September dua ribu dua puluh, sabanyak dua puluh tujuh koma lima puluh lima juta jiwa. Kanapa lah di nagara kita ini ada urang nang sugih banar, ada jua urang nang miskin banar. Bujur-bujur bakabalikan banar kaadaannya. Di sini ada sakalumpuk urang nang manikmati kasugihan nang banyak, Di sana, kada sadikit masyarakat nang tapulilit lawan kamiskinan. Jadi, sakalinya kasanjangan nang dialami bangsa ini marupakan hasil dari ditarapakannya kapitalisme. Sistem kapitalisme ini mambariakan kabebasan hak milik kapada indipidu. Kabebasan ini kadada batasannya. Satiap urang bulih malakukan usaha, caranya kaya apa pun, maskipun batantangan lawan agama. Nagara nang maadupsi sistem kapitalisme ini hanya basipat sabagai panghubung. Akhirnya hanya urang nang bamudal nang dapat mangambangakan kasugihannya. Urang-urang sugih ini akan malakukan usaha nang dinilai akan mandatangakan hujung nang banyak, tamasuk. mangaruk sumber daya alam gasan kapantingan bubuhannya saurang. Nagara gawiannya hanya manarik pajak dari bubuhan pangusaha itu. Sadangkan kauntungannya nang banyak, hujungannya nang banyak bubuhan kapitalis nang dapat. Bubuhan kapitalis itu kadede pang inya mamikirakan kaya apa nasib rakyat nang hidup di sakitar dairah tambang, partambangan di Kalimantan Salatan misalnya. Bubuhan pangusahanya bamigah-migah hidup di kuta manikmati hasil tambang, samantara rakyat di sakitar tambang justru sakarat lawan lubang bakas tambang atau zat buangan nang baracun. Dalam sistem kapitalisme, nang menang itu adalah nang baharta, nang kuat adalah nang baisi duit, samantara nang kada baisi harta dikapinggirakan lawan jadi panuntun haja. Padih sabujurannya malihat kanyataan di negeri kita ini. di mana hutang nagara satuyuk sagala dana didalihakan gasan mambangun infrastruktur, impor manggunung, pajak ditarik dari satiap sudut kantung warga namun kasajahteraan diabaikan. Cuba lihati, biaya kasehatan dikapitalisasi. Mun handak pintar, bayarannya larang, subsidi BBM dicabut, haraga bahan pangan kian hari kian naik, namun di sisi lain kurupsi para pajabat negara jua makin subur. Nyata sudah, sistem kapitalisme ini kada kawa lagi diharap.

Ini pang kanapa panting banar muhara pangalulaan kahidupan manusia itu dibulikakan pada pusisinya sabagai saurang hamba. Jadi samastinya aturan Sang Khalik adalah satu-satunya yang harus diwujudkan bagi kahidupan umat manusia. Dan sabarataan ini maharusakan adanya nagara nang manarapakan kabijakan ilahiyah.